Алаҕар нэһилиэгэр тыгынчытоҕу сүүс сүүрбэ аҕыс сылтан холбоһон үлэлиир табаарыстыбалар тэриллибиттэрэ. Ити кэмҥэ Алаҕар биэс аҕа уустааҕа, Ыҥыырдьыт, Баадыт, Күрүөйэх, Чыапара халлаамата, Куохара халлаамата, Бастакы хаһаайыстыбанан тыһыынча тоҕус сүүс сырбаҕас сыллаахха Нырдьыкка сокаһыт тусос тэриллибитэ. Бэрэссэдээтэлинэн Чалкин Антон Петрович үлэлээбитэ. Баадыкка тыһыынча тоҕус сүүс сырба тоҕус сыллаахха тоһоҕой суос үлэлээбитэ. Бэрэссэдээтэлинэн говора Федор Иннокентьевич тоҥус анаммыта. Тыһыынча тоҕус сүүс сүүрбэ тоҕус сыллаахха дьүөлэ уонна кыһаммыт суостар тэриллибиттэрэ. Кыһаммыкка Маханчаский Андрей Васильевич, Дьүөлүгэ Турантаев Иван Егорович быыбарданан үлэлээбиттэрэ. Чыаппара халааматыгар Томтор диэн уон түөрт хаһаайыстыбалаах туос тэриллибитэ. Протодиаконов Алексей Трофимович бэрэссэдээтэллээбитэ. Тыһыынча тоҕус сүүс отут сыллаахха саха правительствотын дьаһалынан уларытыылар киирэн, алаҕарга ТЗОСтар истэригэр сир-уот кыччаабыта, атын нэһилиэктэртэн эбии да киирэн биэрбитэ. Онон саҥа кыһыл ыллык, сырдык суол, чаачыгый ТЗОСтар баар буолбуттара. Ити ТЗОСтар холбоһон тыа хаһаайыстыбатын арты ылыгар кубулуйбуттара. Тыһыынча тоҕус сүүс отут сыллаахха сухаһыт уонна тупсарыы ТЗОСтар солооһун артыыл, кэлин Варшила холкуоска кубулуйбуттара. Үүнүү уонна кыһыыммыт куолта холбоһоннор, хаһыммыт артыал буолбуттара. Сырдык суол, үүнүү, томто уонна кыһыл ыллык сорҕото холбоһон чыаппараҕа Кииннээх Бөдөҥсүйүү диэн ааттаах тыа хаһаайыстыбатын артыала кэлин бастакы маай аатынан холкуос буолбута. Биһиги нэһилиэкпититтэн холкуостар саамай кыайыгас, доруобай, үлэһит дьоно ааллаах үүҥҥэ атынан таһаҕас таһыыга сылдьыбыттара, ыараханы санныларыгар сүкпүт оччотооҕу алаҕар ыччаттара Семен Петрович Оконешников, Гаврил Иван Иннокентьевич Оконешниковтар, Михаил Исакович Дьячковскай, Гаврил Федорович Гоголев, Павел Андреевич Баишев, Спирдон Иванович Попов, Василий Никитич Сергучев, Афанасий Николаевич Ноговицын, Николай Никитич Шеломов, Кирилл Матвеевич Катакинов, Иван Данилович Константинов, Петр Никифорович Баишев, Константин Иванович Мохначевский, Сава Семенович Попов, Николай Никитич Сергучев уонна да атыттар. Сэрии кэмигэр улахан сут кураан туран Алаҥар нэһилиэгин Ворошилов, Чаачыгый, Жданов холкуостара күүс өттүнэн Кэбээйигэ көһөрүллүбүттэрэ. Петр Петрович Баишев салалталаах Жданов холкуос дьоно дойдуларыгар этэҥҥэ эргиллибиттэрэ. Чаачыгый уонна Ворошилов дьоно-сэргэтэ эргиллэн кэлбиттэрин оччотооҕу былаас Мэҥэ-Хаҥалас оройуонун Дьабыыл уонна Балыктаах нэһилиэктэригэр биэрбитэ. Первай Маай холкуос манна дойдутугар хаалан хаппыт-куурбут сиргэ олоҕу туппута. Онон Алаҕар нэһилиэгэ сэрии кэмигэр дьонугар-сэргэтигэр, сиригэр-уотугар улахан охсууну ылбыта.

Аҕа дойду Улуу сэриитин сут кэнниттэн дойдуну чөлүгэр түһэрии үлэтэ күүскэ ыытыллыбыта. Дьон-сэргэ бары олох тупсарын туһугар күүстэрин-кыахтарын ууран туран үлэлииллэрэ. Оччотооҕу көлүөнэ дьон бары тыл дьиҥнээх байыастара. Алаар нэһилиэгин сайдыытыгар сатабыллаах, киэҥ өйдөөх-санаалаах салайааччылар бааллара. Ол курдук Василий Сергеевич Лыткины, Гаврил Трофимович Протодьяконовы дьон-сэргэ ахтар-саныыр, кинилэр тустарынан кэлэр кэнчээргэ анаан кинигэлэр күн сирин көрдүлэр. Мин хос эһэм Константин Иванович Мохначевскай тыһыынча уон тоҕус сыллаахха Алаҕарга билиилээх алааска күн сирин көрбүтэ, уон алта уон сэттэ саастааҕар ааллаах үүҥҥэ таһаҕас таһыытыгар хаста да сылдьыбыта. Аҕа дойду Улуу сэриитигэр Японияны кытта утары сэриилэспитэ. Тыһыынча тоҕус сүүс биэһинбиэс сыллаахха Ырдаанов холкуос Улуу сылгыһыт аатын сүгэн СССР ыстыытын хаһаайыстыбатын туйгуна буолбута. Хос эһэм ыарахантан дьаҕайбат дьулуу үлэһит буоларын диэн турдаҕым сопхуос туһунан кэпсиир буоллахха, оттон түөрт сылга дылы холкуоһунан олорбуппут. Ол кэнниттэн холкуостары эһэннэр, хоккуос тэрийэннэр улахан хоккуос буоламмыт, Баһылайап Дьөгүөй Дьөгөбүс директордаах улахан Каарым Мааккыс сопхуос буоламмыт, Одьулуун центрдаах биһа отделение буоламмыт, Олорбуппут онно киирэллэр этэ Төлөй, Мугудай, Мындаҕаайы, Одьулуун, биһи, толоон киирэр этибит. Хэттон түөрт сыллаахтан аҕыһын алта сыллаахха дылы улахан хоккоһун олорон бараммыт аны хопкостары улахан хопкостары бытарытаннар Мугудай хопкос буолбуппут. Ол онно түөрт отделениелаах этибит. Мугудай отделениета Төлөй биһиги Чеппара уонна бу Бахсы отделениелара диye түөрт отделение бар этэ. Онтон өссө кыччатаннар биһитини бахсы хоппос дьон оҥорбуттара. Саҥа биэрбэтэ баар этэ. Онно халайааччыларынан олох республикаҕа биллэр үлэлээх күүстээх халайааччылар Пепронида Петровна уонна Петр Николаевич Решетниковтар үлэлииллэр этэ. Петр Николаевич Решетников бэйэтэ Россия тыатын хаһаайыстыбатын үтүөлээх үлэһитэ. Ол саҕана Хоппос директорынан Попов Николай Николаевич үлэлиирэ. Бүтэһик кэмнэргэ биһиги кырсаны уонна нуорканы эмиэ иитэ сылдьыбыппыт. Тыгынчы тоҕус жүз тоҕуһун икки сыллаахха Хоппоска оттолоко директор Попов Николай Николаевич этэ. Бастакы бааһынайынан бааһынайга барыынан Кэска Андрей Аргиевич, барбыта Баиһов Егор Петрович, барбыта Бэстиргэ Өндүрүйээннээх барбыттара, Өндүрүйээн барбыта. Онтон кэлин ытта ити Пестряков Николай Михайлович, Лыткин Николай Николаевич бааһынай буолталаабыттара. Күн бүгүн бааһынайдар туохтарыгар үлэлии-хамсыы сылдьар дьоммутунан Луркин Николай Николаевич хаһаайыстыбатын киһи ааттыырсар кини хайа күн тэриллиэҕиттэн оло сылдьа эппиэтинэстээхтик сыһыаннаан сүөһэ-аас тутан туох баарыттан кыылы-үһүөлү Кытта тутар этэ, түүлээххэ тиийэ сайылыктанаан булантан таастаах диэн биһиги оргуһукпут сайылыгын сирдэнэн-уоттанан үлэлии-хамсыы олорор